Helo! Dwi yma efo Dewin a Doti i ddarllen stori. Nawr, mae'r stori yma yn un sbeshal, achos mam fi ydi'r awdures! Gawn ni ddechrau? Mam-gu, Mali, am bwya. Mae Mali'n bedair oed. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd gyda mam, dad a myn-gu. Mae Mali'n llawn cyffro heddiw. Mae'n mynd i ymweld â'i mam-gu arall, Mbwya. Mae Mbwya yn byw yn Llundain. Mae Mali a Mam-gu'n mynd i Lunden ar y trên i weld Mbuya. Yn yr orsaf, mae Mali'n rhoi cysan fawr a chwtsh i Mam a Dad. Cyn hir, bydd Mali a Mam-gu yn Llunden gyda Mbuya. Mae Mbuya a Mam-gu yn neiniau i Mali, ond mae'r ddwy'n wahanol iawn. Mae mam-gu o Gymru ac mam-bwya o Zimbabwe. Ond pan maen nhw'n cyrraedd y gât, dyw mam-gu ddim yn gallu dod o hyd i'r tocynnau trên. Ble yn y byd maen nhw? mae'n gofyn. Dyma nhw, mam-gu, meddai Mali, ac mae'n mynd â'r tocynnau ac yn eu dangos i'r fenyw wrth y gât. Diolch, Mali, mae fy mam-gu. Dere, cyn i ni golli'r trên. Dewch, mam-gu, mae'r trên yma ac yn barod i adael, mae fy Mali. Bron i ni golli'r trên, myn-gu, meddai Mali. Do, meddai mam-gu. Beth am i ni eistedd fan hyn? Mae Mam-gu'n stopio wrth fwrdd bach. Mae Mali'n eistedd yn ei chadair ac yn gwylio wrth i adeiladau Caerdydd gael eu gadael yn ôl. Cyn hir, maen nhw'n cyrraedd gorsaf Paddington. Edrychwch, Mam-gu! Dacw Mboia! Helo, Mboia! meddai Mali, gan roi cwtsh mawr a chesan iddi. Helo Mutukuru wangu, meddai Mbuya, gan ddal yn dynn yn Mali. Mae Mbuya a Mam-gu'n rhoi cwtsh mawr a chusan i'w gilydd hefyd. Croeso i Lundain, meddai Mbuya. Nawr, fe awn ni gartre ar y bws. Gawn ni wneud eich salad ffrwythau arbennig chi heddiw? mae Mali'n holi. Cawn, meddai'n bwya. Ond bydd rhaid i ni nôl ffrwythau o'r farchnad yn gyntaf. Mae Mali'n hoffi ffrwythau, ond dim ond mewn salad ffrwythau. Mae hi wrth ei bodd yn gwneud salad ffrwythau gyda'i mam-gu. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau fydd mam-gu yn eu rhoi yn ei salad ffrwythau hi? Ac mae Mali wrth ei bodd yn gwneud salad ffrwythau gyda'n bwya hefyd. Ond mae salad ffrwythau mam-gu a'n bwya yn wahanol iawn. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau fydd Mbuya yn eu rhoi yn ei salad ffrwythau hi? Felly, ar y ffordd gartre i dŷ Mbuya, mae'r tair yn galw yn y farchnad. O, waw! meddai Mam-gu. Welais i erioed gymaint o bethe mewn marchnad. Ac mae'r farchnad yma tu fas. Nid dan do fel yr un yng Nghaerdydd. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau bydd mwyau yn eu prynu er mwyn eu rhoi yn y salad ffrwythau arbennig? Mae mwyau'n codi ffrwyth mawr gyda chroen melyn. Dyma fy ffefryn, meddai, gan aroglu'r ffrwyth. Mae'n llawn sudd ac mae 'na garreg yn y canol. Mango yw hwn. Eich tro chi, Mam-gu, meddai Meli. Ac mae Mam-gu'n codi rhywbeth bach gwyrdd. Mae arogl da ar hwn, meddai Mam-gu. Ai ffrwyth ciwi yw e? Nage, meddai'n bwya. Gwafa yw hwn. Rydw i am gael yr un yma, meddai Mali wrth y stondin nesaf. Ych! Mae golwg od ar yr oren yma. Na, meddai Mam-gu. Ffrwyth ygli yw hwnna. Edrychwch ar hwn! meddai Mam-gu. Rah! Mae mwya'ng gweiddi. Ffrwyth y ddraig yw hwnna! Blaswch yr un yma! meddai'r dyn wrth y stondin nesaf. Mae'n torri ffrwyth mawr lliw oren. Mae'n llachar iawn ar y tu mewn ac yn llawn hadau duon. Papaya yw hwn, meddai. Neu popo, meddai'n bwya. Dwi'n hoffi'r un yma, meddai Mali, gan bwyntio at ffrwyth cochlyd crwn gyda chroen llyfn. Pomogranad yw hwnna, meddai'r dyn. Ych a fi! Mae arogl ofnadwy ar hwn! Ond mae'n blasu'n hyfryd! meddai Mam-gu, gan godi ffrwyth a chroen crychlyd. Granadilla yw hwnna, meddai Mbwya. Hoffwn i fynd gartre i wneud y salad ffrwythau nawr, meddai Mali. Ond mae Mbwya'n dweud, Mali, ble mae dy fag di? O na! meddai Mam-gu, ble allai fod? Does dim syniad gyda fi, meddai Mali. Efallai ei fod wrth un o'r stondinau, meddai'n bwya, gan edrych yn ôl. Felly maen nhw'n mynd i chwilio am fag Mali. Dyw e ddim wrth y stondin yma. Nag wrth yr un yma, meddai mam gi. O, dacw fe, meddai Mali. Fe adaw ei si yna ar ôl blasu'r popo, Diolch! meddai Mali wrth y dyn caredig. Amser mynd gartre i wneud y salad ffrwythau, meddai'n bwya. Gartre o'r diwedd, meddai Mam-gu. Alla i ddim aros am salad ffrwythau arbennig, bwya. Mae'n bwya'n golchi rhai o'r ffrwythau ac yn plicio rhai eraill, Mae'n torri rhai ohonyn nhw ac yn gwasgu'r sudd o rai eraill. Yna, mae'n rhoi'r ffrwythau i gyd mewn bowlen. Am liwiau hyfryd! meddai Mam-gu. Ie, meddai'n bwya gyda gwên fawr, fel yr heulwen nôl gartre. Mae Mali, Mam-gu a Mbuya yn bwyta'r salad. Mmm, blasus iawn, meddai Mam-gu. Mae Mali'n chwerthin. Dyma salad ffrwythau arbennig, Mbuya. Diolch, Bwya! Diolch, Mam Gi. Wel, a fy salad ffrwythau yn edrych yn hyfryd. A fi bach yn llwglyd nawr. Hwyl fawr am y tro.